Gudde Moien an häerzlech wëllkomm! An eiser Rei vu Kuerzvideoen iwwer d'Demenz geet et haut ëm eng ganz wichteg Fro, Wéi ass et mat de Prochen a Familljemembere vun de Leit mat Demenz? Firwat spillen se esou eng grouss Roll? Et gëtt geschat, dass ronn zwee Drëttel vun Menschen mat Demenz nach an hirem ursprünglechen Doheem liewen an doheem betreit ginn vun engem Familljemember. Dat wären hei ze Lëtzebuerg Iwwer 5.000 Famillen. An dat ass halt méiglech, soulaang et halt nach doheem geet. Et fänkt un mat enger klenger Hëllef, mee ganz séier gëtt doraus eng Versuergung ronderëm d'Auer, wat natierlech och Auswierkungen huet op déi Prochen, op d'Famillememberen, op hiert Liewen, op hiren Alldag, hir Beruff. An natierlech och op hir eegen Ressourcen a Gesondheet. Et muss een dann bedenken, datt d'Proschen eng riseg Aarbecht maachen an e wichtige Pilier an eisem Gesondheetssecteur sinn. Op wat sollen déi oppassen, déi Proschen, déi.
Déi betreiend Proschen a Familljememberen, déi sinn oft staark beusprocht an si sollen d'Fleeg an d'Betreiung vun enger Persoun mat Demenz net ënnerschätzen. Et ass wichteg, dass se hir eege Ressourcen an och hir Grenze kennen an erkennen. Et soll ee sech och wa méiglech Hëllef an Ënnerstëtzung zur Säit huelen an et soll ee sech och Auszäiten erméiglechen, well nëmme wann et engem selwer gutt geet, da kann ee sech och gutt ëm eng aner Persoun këmmeren. Bien sûr.
Wéi eng konkret Hëllef kritt een hei zu Lëtzebuerg?
Et gëtt hei zu Lëtzebuerg eng ganz Rei vun Hëllefsdéngschter an Déngschtleeschtungen, Ënnerstëtzungsméiglechkeeten, déi een dann zegutt huet. Also et fänkt u mat de Servicer, déi ee kann doheem ruffen. Den, dat wat bekannt ass, de Repas sur roues, den Téléalarme, Noperschaftsdéngschter oder och Transportservicer. Dann kann een awer och sech ambulant Pflege an Hëllefsdéngschter heem huelen. Dat sinn dann professionell Leit, déi heem kommen an hëllefen mat der mat der Fleeg, mat der Hygiène, mam Wäschen, déi och kënnen Medikamenter ginn. An et gëtt hei zu Lëtzebuerg eng Rei vu Réseauen, déi dat proposéieren. An dann gëtt et och nach Dagesstrukturen, déi heeschen hei zu Lëtzebuerg Foyer du jour. wou eng Persoun mat Demenz ka higoen am Dag, entweder ee Mol an der Woch oder e puer Mol an der Woch, an do gétt dee Mënsch da stimuléiert, aktivéiert, encadréiert, kann och do iessen. An während där Zäit kann dann dee Proche doheem, huet en dann Zäit fir aner Saachen ze maachen, mol Kommissiounen ze maachen, Saachen ze regelen, sengen Hobbyen nozegoen oder och mol selwer ze raschten. Schéin, mee wann deen Aidant mol eppes dertëschent kënnt an e muss an d'Spidol oder sech absentéieren, wat fir eng Méiglechkeet gëtt et dann fir dee kranken, demenzkranke Mënsch? Et gëtt an de verschidde Fleegeheimer gëtt et Vakanzebetten, wou dann dee Mënsch mat Demenz kann fir e puer Deeg higoen an wou en dann och professionell gefleegt gëtt. Et gëtt awer och nach Famillekreeser, wou d'Prochen hir Erfarungen kënnen ënnerteneen austauschen. An dann gëtt et och Formatiounen, déi Aidant'en ze gutt hunn, zum Beispill iwwer d'Fleeg oder den Ëmgang mat Menschen mat Demenz. An eng ganz Rei vun den Servicer, déi sinn couvréiert vun der Lëtzebuerger Assurance Dépendance. An wann Dir do Froen hutt, dann si mir am Infozenter Demenz natierlech gären do fir iech do ze renseignéieren. Schéin, also et gëtt schonn munch Méiglechkeeten. Et gëtt vill Ënnerstëtzungsméiglechkeeten, mee et mierkt een, dass d'Leit oft zécken, fir sech déi néideg Hëllef an d'Haus ze huelen. Oft mengen d'Leit, dass se se alles missten eleng meeschteren an dat Ganzt eleng stemme missten. Oft kënnt dann och nach e schlecht Gewëssen dobäi, dass een net genuch mécht oder dass een net gutt genuch mécht.
Also d'Fleeg vun engem Mënsch mat Demenz ass wuel eng grouss Erausfuerderung.
D'Belaaschtung hëlt effektiv zou bei de Prochen, mee op der aner Säit maachen si awer och ganz positiv Erfarungen. Si kënnen positiv Saachen erliewen, zum Beispill am Zesummenhalt vun der Famill an am Zesummeliewen. An dann kréien sie och e ganz anert Zäitgefill an och d'Erkenntnis, dass et villeicht wichtig ass am Liewen méi Zäit fir déi essentiel Saachen ze hunn. Richteg.
Wat fir e Rot giff der deene Leit da matginn, déi sou no enger Persoun mat Demenz bekëmmeren? Zéckt op alle Fall net, iech Hëllef an d'Haus ze huelen a vun deene Méiglechkeeten, déi et ginn, ze profitéieren. Renseignéiert Iech och a wann Dir Froen hutt, kënnt Dir Iech gären un den Infozenter Demenz wenden. Mir hëllefen Iech gären. Majo, da soen ech Iech scho villmools Merci.
Merci.